ברוכים הבאים טייערע פארזאמעלטע, טייערע צוהערער וואס הערט זיך עפעס, מ'דא צוריק א פרישע שמועס אויף טראפ טיפער, אין דעם לעצטן שמועס האב איך איבערגעלאזט ווי אזוי די סי איי עי אגענטן פירן דורך געניטע אקציעס מיט איראן, זיי טרעפן זיך מיט איראנע נוקלעארע וויסנשאפטלער ארום די גאנצע וועלט. לאמיר אייך דערציילן וועגן איינע פון די משפחות וועלכע וואוינען דא אין קאסא גראנדע. משפחת פויגל, מער קלארער, משפחת נאכט פויגל, דער עולם איז באקאנט אוודאי, איז קאסא גראנדע א הערליכע שטאט, יעדער איינער וואס קומט באזוכן די שטאט, גייט ממש ארויס פון די כלים ווי שיין ס'איז, די גאסן זענען קלין, איבעראל ביימער, זייער שיינע לענדסקעיפינג מיט אינפראסטראקשער מורא'דיג שיין. אבער קאסא גראנדע האט אויך אן אינטערעסאנטע מעלה אז ס'איז סיי א דארף און סיי א שטאט, ס'האט שיינע געבויטע גאסן, און אפילו אביסל ווייטער ארויף איז דא די גרויסע געביידעס, די אפיס געביידעס, ברוך השם יעצט זענען מיר אפגעזונדערט, צווישן דאונטאון ווי אונז וואוימען די נייע חלק פון קאסא גראנדע די נייע שטאט קאסא גראנדע געפונען זיך פארמס, מענטשן פרעגן זיך א מדבר, נישט דא קיין וואסער, אבער די חידוש איז אז אין ניו יארק קען מען אסאך און ווערן עס דא א טריקעניש נישט דא קיין וואסער אין קאסא גראנדע כמעט וואס מען הערט נישט אזא זאך, בקיצור איז איינע פון די גרויסע פארמס געפונט זיך דא ביי אונז בשכינות ס'איז זייער א געשמאקע פלאץ ווען מ'וויל זיך ארויסגיין אביסל אפרוען זיך אויסלופטערן זיי טשעינדזשן כסדר די סינעריס איינמאל אקערן איינמאל זייען זיי. איינמאל באוואסערן זיי און עטליכע מאל אין יאר ברענגען זיי שעפעלעך צו פאטשענען אויף די פעלדער. די שעפעלעך פליקען אויס אלע איבערגעבליבענע גראזן און געוויקסן פון פאריאר. ס'איז הנה הנה וואס הנה הנה, די שעפעלעך ווערן געפיטערט און זיי באמיסטיגן די פעלדער איינוועגס אזוי ס'זאל קענען בעסער וואקסן איבער'ס יאר. פארשטייט זיך ווען די שעפעלעך קומען אן גייט מיך אלעמויד האלטן, אלע משפחות, די קינדער. ס'איז א אינטערעסאנטע סצענע, ס'איז בכלל זייער זייער שיין, ס'איז א ריזיגע פארם. זיי זאגן אז עס איז אזוי גרויס ווי גאנץ קרית יואל, און ארום גענומען און מען זעט די בערג פון דערווייטענס, און ווען די שעפעלע איז אנגעקומען די לעצטע מאל, איך וואלט צוגיין צוזאמען מיט די קינדער, קומט צו צו מיר א עלטערער גוי און שטעלט מיך אפ, און ער בעט מיך איך זאל זיין זייער פארזיכטיג, ארום די פעלד האט דער פארמער געמאכט אזעלכע בערגלעך אז עס רעגנט זאל די וואסער נישט פארפלייצן די פעלדער, איז געקומען א משפחה פון פייגל וואס רופן זיך בערראינג אוולס, נאכט פייגל, וועלכע גראבן גריבער, זיי גראבן עכט נישט קיין גריבער נאר זיי נעמען איבער אנדערע גריבער. ווען מען טראכט פון א נאכט פייגל וואס קומט אייך אויפן געדאנק, א גרויסע פייגל וואס זיצט הויעך אויף א בוים אינמיטן די נאכט און שרייט הוהא. אבער היינט גייען מיר צו רעדן וועגן אן אנדערע סארט נאכט פייגל. די פייגל זענען ברוינליך, זיי האבן אזא זאמד קאליר, מיט גרויסע געל גאלדענע אויגן. זייער אפט זעט מען זיי שטיין נעבן זייערע לעכער אזוי ווי קליינע וועכטער. אבער אנדערש ווי רוב נאכט פייגל וואס שלאפן בייטאג און זוכן עסן ביינאכט, זענען די Burrowing Owls זייער אקטיוו אויך אין מיטן העלן טאג. אויב דרייווט איר ארום די פעלדער אדער די אפענע שטחים אין קאסא גראנדע, קענט איר זיי זען שטיין אינדרויסן פון זייער לעכער קוקנדיג רעכטס און לינקס ווי קליינע וועכטער. זיי באוועגן זיך מיטן קאפ ארויף און אראפ ווי צו זאגן העלא! די בארינג אלס עסן אינזעקטן און קליינטשיגע באשעפענישן ווי מייז וכדומה. א גאנצע משפחה פון די נאכט פייגל קען אויפעסן זיבן טויזנט אינזעקטן אין אַכצן הונדערט מייזלעך אין איין זומער, זיי זיינען די בעסטע פעסט קאנטראל אין די פעלדער, דורכן הרג'נען די מייזלעך און די אינזעקטן וועלכע מאכן חרוב די געוויקסן, אבער טראץ דעם וואס זיי הייסן אפיציעל די גראב נאכטפייגל, Burrowing Owls, זיי זענען למעשה זייער פוילע גראבערס, אנשטאטס אליינס ארבעטן שווער פארלאזן זיי זיך אויף די ארבעט פון אנדערע. זיי זוכן אויף אלטע פארלאזטע לעכער וועלכע זענען געגראבן געווארן דורך קליינע באשעפענישן ווי וועווערקעס, סקווירלס, קאיאוטיס אפילו. זיי גייען אריין, זיי מאכן אלט א שטיקעלע רענאוואציע, בויען עס איבער, און טוען אויסצירן זייערע וואוינונגען, זיי קלייבן צוזאם דעקלעך פון פלעשער, שטיקלעך פלעסטיק, און זיי נעמען עס ארום ארום זייערע וואוינונגען עס צו מאכן מער היימיש. די מעלה פון וואוינען אונטער דער ערד איז א פילפאכיגער, ווי יעדער איינער ווייסט, קאסא גראנדע איז מיט בריון, און די זון שיינט שטארק אינמיטן טאג, ממש א געשמאק, ס'איז נישט דא קיין יומידיטי דא, און וועגן דעם שוויצט מען נישט, ווי געווינטשן פאר מענטשן וואס האבן ליב זון אבער האבן נישט ליב צו שוויצן. אבער זיין שעות אריכות אונטער די זון איז דאך אויך נישט קיין תכלית, דערפאר האבן די אוועלס אויסגעקליבן זייער וואוינונג פון אונטער דער ערד, דער אייבערשטער האט זיי געגעבן די חכמה פון זוכן זייערע וואוינונגען טיף אונטער דער ערד, דארט ווי באקאנט איז די טעמפרעטשער סאך קילער, אזוי אז זיי האבן נאטירליכע עירקאנדישן, און ווען ס'ווערט אביסעלע הייסליך קענען זיי אריינגיין אין זייער וואוינונג און זיך אביסל אפקילן. פארשטייט זיך אבער אז וויבאלד די פייגל זענען אויף דער ערד און נישט אויף די ביימער זענען זיי נישט באשיצט פון אלע חיות און קריכעדיגע באשעפענישן וואס געפינען זיך אויף דער ערד. ס'זאל זיין א קליינע פיקס צו א קאיאוטי איז דערפאר האט דער אייבערשטער אריינגעלייגט אין זיי א חכמה זיי אויסצולערנען וויאזוי נאכצומאכן די קלאנגען און קולות פון פארשידענע אנדערע באשעפעניש בעיקר דעם קלאנג פון א גיפטיגע שלאנג א רעדל סנעיק מען ווייסט מער א רעדל סנעיק מאכט א ספעציעלע קלאנג אזוי ווי א גראגער און ווען א מענטש אדער א באשעפעניש פון הערט די קלאנג ווייסט ער שנעל אפצוטראגן פונעם שטח און נישט געביסן ווערן, און ווען ס'קומט א פארציקענדע באשעפעניש און וויל אריינקריכן אין זייער לאך און מאכן א סיד אויף זיי, נעמען זיך די קליינטשיגע פייגלעך צו מאכן דעם גערודער פון א רעדל סנעיק, און די גרויסע באשעפעניש מוז נעבעך עטליכע מאל אזוי גרויס הערן דעם קול, און זיי לויפן תיכף אוועק פון דארט אין פחד פון דעם שלאנג וואס געפינט זיך דארט. אין די לעצטע יארן מיט די גרויסע וואוקס דא אין קאסא גראנדע ווי מיר האלטן איין בויען נייע און נייע געגנטער און נייע און נייע הייזער, שטייען די קליינע באשעפענישן אויס א גרויסע סכנה, ווען מען טוט אויספלאסטערן פעלדער צו בויען נייע הייזער, קענען זייערע וואוין ערטער חרוב ווערן. אין די לעצטע יארן איז טאקע אויפגעקומען ספעציעלע ארגאניזאציעס אין אריזאנע וואס טוהן נישט עפעס אנדערש ווי ראטעווען די נאכט פייגל. זיי קומען אן פאר די בולדאזערס און זיי נעמען ארויס די פייגל מיט גרויס פארזיכטיגקייט און בויען פאר זיי קונסטליכע אונטערערדישע גריבער און זיכערע שטחים געמאכט פון פלעסטיק רערן און קאנטעינערס. איז דא גאר אינטערעסאנטע זאך, די פלאץ ווי זיי וואוינען דא, משפחת נאכטפייגל, איז פונקט ביי די פלאץ ווי מ'האט געבאדט דעם עירוב, ס'איז אויסגעקומען אז דארט איז ממש די גרעניצן פון די חרדישע קאסא גראנדע, דא זענען געקומען די אלע ארגאניזאציעס, זיי האבן אויסגעדרוקט זארג אז די עירוב גייט אריין אין זייער טעריטאריע, זיי האבן מורא אז די פייגל וועלן אפשר צעלענדן, געשעדיגט ווערן, די אומזעבארע בענדל. ווייסט איר א איד מיט א פלייצע געטצעכאמאייציג יענגער רבי יצחק גרין ווערט ארויפגעלייגט. די זייעלן וואס מען האט געשטעלט אויף וועלכן מ'האט ארויפגעלייגט דעם עירוב שטיקל האט ארויפגעלייגט סיינס קערפול בערינג אוועלס קראסינג, געמאכט אז די עירוב זאל ווערן ווי א חלק פון די אונטערנעמונג צו באשיצן און ראטעווען די איבערבלייבענישן פון די נאכט פייגל וועלכע זענען אין געפאר, און מען האט געזען אז די פייגל האבן זיך גראדע זייער שטארק זיך געפריידט מיט די שטריקלעך וואס מען האט געלייגט לעבן זיי, און זיי האבן אנגעפאנגען אפילו צו נוצן די פאולס זיך אראפצוזעצן און זיך אפצורוהן ווען ס'פעלט זיך אויס, שטייען זיי דארט און פון דארט האלטן זיי אן אויג אויף אלעס טוט זיך ארום און ארום, און זיי קוקן צוריק, ס'איז אמאל אזא שפראך איינער מיטן צווייטן.